Кеше күзләре өчен караңгы төн формасыз шомлы сурәт булып күренә. Икенче яктан күп кенә төнге хайваннар өчен ул төрле төс, деталь формалары белән бик бай һәм төрле булып күренә. Эш нидә соң? Төнге күбәләк кешедән нәрсә белән аерыла? Төнге күбәләкләр һәм төнлә тереклек итүче башка хайваннар караңгыда яхшы күрә, чөнки аларның күзләре яктылык җитмәгәндә дә күрергә җайлашкан. Барлык күзләр дә челтәр катлаудагы фоторецепторларга бәйле. Алар фотоннар дип атала торган кисәкчәләрне тотып ала. Соңына фоторецепторлар фотоннар турындагы мәгълүматны челтәр катлауның һәм башка миенең башка күзәнәкләренә җибәрә. Баш мие бу мәгълүматны анализы әйләнә-тирәне сурәткә әверелдерү өчен куллана. Яктылык никадәр көчлерәк булса, челтәр котлауга фотоннар да шул кадәр күбрәк үтеп керә. Кояшлы көндә фотоннар челтәр котлауга айсыз төнгә караганда 100 миллион тапкыр күбрәк эләгә. Караңгыда фотоннар саны аз гына түгел, ә алар челтәр котлауга ышанычсыз диярлек рәвештә үтеп керәләр. Ә бу исә фоторецепторлар тарафыннан алынган мәгълүмат сурәтенең сыйфаты кебек, тәүлекнең төрле вакытында төрлечә булачак дигәнне аңлата. Көндез тереклек итүче хайваннарның да күзләренә төнлә сирәк торылган фотоннарны сизеп алу авыр бирелә. Әмма төнлә тереклек итүче хайваннар өчен бу бары тик җайлашу гына. Мондый җайлашуларның берсе зурлык, үлчәм. Мәсәлән, долгопед күзләренең зурлыгы аның баш мие кадәр. Ул барлык имезүчләрнең баш миләре белән күзләренең чагыштырганда иң зур күзле хайван булып санала. Әгәр кеше күзләре дә баш мие зурлыгында булса, алар грейпфрут хәтле булырлар иде. Долгопед маймылларының күзләре матурлык өчен түгел, ә яктылыкны күбрәк кабул итү өчен. Зур күзләрнең күз карасы дип атала торган зур тишекләре һәм зур линза хрусталиклары була. Бу рецепторларга күбрәк яктылык үтеп керүгә ярдәм итә. Логопедлар төнне яхшы күрү өчен зур күзләрдән файдалансалар, мәчеләр моның өчен янып торган күзләрен эшкә җигә. Мәчеләрнең күзләре фоторецепторлар артында урнашкан топетум лусидум дип атала торган структуралы катлау аркасында янып тора. Бу структура кристаллары булган көзге сыман күзәнәк катламнарыннан гыйбарәт. Алар үтеп кергән яктылыкны чагылдырып, кире челтәр катлауга җибәрә һәм соңыннан ул күзләр аша тышка чыга. Бу күзләрне куркыныч итеп ялтыраудан тыш, Фоторецепторларга фотоннарны сизеп алырга тагын бер мөмкинлек бирә. Чынлыкта машина яктырткычлары нәкъ менә шундый күз төзелеше нигезендә ясала. Ә менә гөберле бакалар акрын күрергә җайлашкан. Алар һәр фоторецепторларга секундына бер-ике фотон эләксә дә сурәтне формалаштыра ала. Ә бу кешеләрнекенә караганда 25 тапкыр акрынрак. Гөберле баканың күзләре 4 секундка кадәр вакыт аралыгында фотоннар кабул итә ала. Бу аңа безнең күзләребез һәр визуаль вакыт аралыгында кабул иткән фотоннарга караганда шактый күбрәк фотоннар җыярга мөмкинлек бирә. Гөберле бака яңартылган сурәтне 4 секундтан соң гына кабул итә, бу үз чиратында аның бик акрын җавап кайтаруына китерә. Шул ук вакытта төн яраткан чәчәкләренең хәтта йолдызлы төндә дә төсле итеп күрә ала торган бакалар кебек бөҗәкләргә дә бай. Алар моңа шаккатыргыч ысул белән, күзләре кабул иткән артык детальләрдән арыну юлы белән ирешәләр. Күрше фоторецепторлардагы мәгълүмат баш миендә бер сурәткә берләшә. Шуңа күрә һәр төркемдә фотоннар саны аерым рецепторларга караган күбрәк кабул ителә. Әмма бу сурәт детальләрне югалтуына китерә, чөнки вак детальләр юка фоторецепторлы челтәрен тирәлектәге кечкенә генә ноктаның да фотонын таләп итә. Хәйлә шунда, кирәк булган фотоннар саны белән чәчәкләрне табу өчен җитешмәгән детальләрнең балансы сакланырга тиеш. Әгәр күзләр сүлпән зур ялтырап тора икән, бу биологик җайлашу нәтиҗәсе булып тора һәм төнге яшәү рәвеше алып бару өчен уникаль күрү сәләтенә ия булырга ярдәм итә. Күз алдыгызга китерегез әле, кояш баю белән мондый хайваннарга күренә торган дөнья нинди икән? Гыйлем, фән һәм мәгариф берләшмәсе, Зөхрә Фасхиева тәрҗемәсе. Укыды Фирүзә Шәйхуллина. Татарстан радиосында ызгырылды 2016 ел.